Îro li Rojavayê Kurdistanê qedexekirina hatûn û çûnê ji bo rêgiriyê li ber belavbûna vayrosa koronayê di roja xwe ya bîst û du duê de ye. Hev demê wê yekê metirsiyeke mezin li ba welatiyên bajarê Qamişlo ji belavbûna koronayê li bajêr bi sedema li vû tevgera bi sedan rêwî yên ji Şama paytexta Sûriyê, Gihiştina bajêr bê pişkînîn û kerentîkirina wan serbarê derketina beşekî ji kesên kerentîkirî û derxistina beşekî din ji alî rejîma Sûrî û hin endamên PYDê bi qaçaxî beramberî pereyan derketiya holê. Ji derna xwecehî taybet dana zanîn roja yekşemê duwazdehê nîsanê du sed kes ku piraniya wan xwendekar û nexweşên Penceşêrê bûn ji Şamê gihiştine balafirxaneya Qamişlo ji nexweşxaneyê re hatine veguhestin. Ageriya pêketina du kesan ji wan bi koronayê heye. Jêderan eşkere kir ji destpêka cîbicîkirina proseya qedexeya çûn û hatinê du caran firoke ji Şamê gihiştiye balefirxaneya Qamişlo û zêdetir ji pênc sed kesî, cara yekem du sed û cara duyem sê sed, gihiştin firokxaneya Qamişlo. Ji wan bi sedan kes li nav bajarê Qamişlo digerûn di encam de tirs li nav xelkê peyda bûye. Bi taybet piştî ku rejîma Sûrê pêketina bîst û pênc kesan bi koronayê heta niha piştrast kiriye. Hevdemê ku rêveberiya PYD'ê dibêje ku hemû kesên ku bi riya firokeyê digihêjin Qamişlo têne kerentîkirin, jêderna taybet jê rêbazên Wis re eşkere kirin, ewlehiya leşkerî û ya esmanî yên rejîma Sûrê û hin endamên PYD'ê li bajarê Qamişlo yê Rojavayê Kurdistanê bi hevparê kesên digihêjin balafirxaneya Qamişlo wan bi qaçaxî derdixin da ku newne pişkînînkirin û kerentîkirin. Li gorî heman jî derê kesin hene naskiriyên wan ji kesên xwe dan desthilat hene û qebûl nakin werne pişkinînkirin yan jî werin kerentîkirin û ji ber wê yekê her du alî bi hevparî wan diriya dewara zorê û neştegehên serbaziyên rejîmê li Qamişlo nîzî nexweşxaneya niştîmanî re derdixin û ji her kesekî bîst û pênc ta pêncî hezar lêreyên sûrî werdigirin û endamên PYD'ê jî yên di wê proseyê de hevpar hatine eşkerekirin. Li alîkî din, Rêveberiya PYD'ê rejîma Sûrê bi nealîkariyê derbarê pişkinînkirina kesên ku diriya balafirxaneya Qamiş li were digihêjin bajêr û şiyandina wan ji bo deverên kerentîkirinê tometbar kir û berpirsiyatiya belavbûna koronayê li Kurdistana Sûrê ê xiste distûyê wê de. Di bîst û sê meha Adara borî de biryara qedexekirina çûn û hatinê li Rojavayê Kurdistanê hate ragihandin. Her wiha Rêveberiya PYD'ê di yazdemîn roja qedexekirina hatin û çûnê de qedexekirina hatin û çûnê ta bîst û yekê Nîsanê dirêj kiribû. û ji wê demê ve û heta weke niha welatî pabendiyê birênmayên tenduristî dikin û li gorî zanyariyên Rêbaz News hevdemê cîbicîkirina biryarê û derbasbûna zêdetir ji sê heftiyan li ser biryarê kêşeya giranbûna nirxê kelûpelan berdewam e û bargiranî jî li ser hejaran dirust kiriye.